Ar ôl yr her o gwblhau pump cilometr dros y penwythnos diwethaf, mae'r pythefnos olaf yn gyfle i chi wella ar eich cyflymder a hefyd gwella eich amser neu'ch personal best erbyn diwedd yr ymgyrch, felly Trainers 'mlân ac ewch amdani! Cyn i chi fynd ati i redeg heddiw, mae'n bwysig bod ni'n cynhesu, felly os ych chi'n barod, ar y spot fel maen nhw'n gweud, fi moyn bod chi'n codi'r pengliniau, cefn syth, stumog mewn, symudwch y breichiau. Dwi am i chi godi'r pengliniau yn uwch na'r cliniau os fedrwch chi, higher than the hips. Ps. Os ych chi'n awr neu'n i ddechrau gyda, mae hynna'n hollol fine. Ni jyst yn cynhesu'r corff. Deg, naw, wyth, saith, chwech, pump, pedwar, tri, dau, un. Lyfli, diolch. Reit, awn ati nawr i ymestyn. Felly, y breichiau i ddechrau gyda. Gwthio draw.

Ni'n mynd i roed cylch droad i'r clynie un ffordd ac yna'r ffordd arall. Felly, just tyma bach, mewn cylch. Dim byd rhy fawr, neis ac yn esmwyth. Ewn ni un ffordd, a wedyn y llall. Pimp. Pedwar.

un. A awn ni at blaen y coesau nawr, sef y quads, felly gewch chi ddal mewn cader os yw hynny'n help. Felly, plygu'r goes, dal gwylod y goes, pengliniau gyda'i gilydd, sefyll lan yn syth, stumog mewn, a tymlo'r stretch ar blaen y quad. Na ni. Pimp, pedwar, tri, Dau, un. A'r ochr arall. Teimlwch y stretch. Lovely. Pimp, pedwar, tri, dau, un. Rhowch y goes lawr yn ara bach. Da iawn. A ni'n barod. Heddiw, dwi am i chi redeg deuddeg munud Cerdded am un munud a gwneud hynny dwy waith. Yna, dwi am i chi redeg am naw munud heb stopio. Wi'n gobeithio bod yr haul yn twynnu. Mwynhewch! Mae'n bwysig i ni dawelu'r corff fel bod ni'n gallu dod â chyfradd y galon lawr ac anadlu'n arferol. Felly, pedwar, tri, dau, un. A'r ffordd arall.

Un. Lyfli. A'r ochr arall. Stretch ar draws. Newch yn siŵr bod chi'n reoli'r anadlu na. Pedwar. Tri. Dau. Un. Lyfli. Siglwch mas. At y coesau nawr. Felly, croesi'r coesau, cliniau yn gwynebu'r blaen. Roliwch lawr yn araf, anadlwch. Ymestyn y coesau, cefn y coesau sy'n cael y stretch fan hyn. Na ni, pidwch â phoeni os nag ych chi'n gallu plygu mor dofn. Pedwar, tri, dau, Yn rolio lan yn araf. Pen yw'r peth olaf sydd yn dod lan, ysgwydde, wedyn y pen, ffantastig, ochr arall. Anadlwch, clyniau'r blaen, rolio lawr. Teimlwch y stretch. Ewch mor bell a gallwch chi. Pedwar, tri, dau, un. Rolio lan yn araf unwaith eto. Y pen yw'r peth ola sy'n codi. Sgwydden nôl a'r pen. Da iawn. Coesau nawr. Blaen y coesau sef y quads. Gafel mewn cadar os oes angen. Pengliniau dy gilydd. Sefyll am yn syth. Na ni, teimlwch y stretch. Pedwar, tri, dau, un. Lyflu. A'r ochr arall. Teimlwch y stretch. Na ni. Pedwar, Tri, dau, un. Lawr a ni. Siglo chi mas. Anhygoel. Da iawn.